Bonġu, kif nista' ngħinek? Nixtieq insir naf iktar dwar xi jsir f'sit bħal dan. Kemm hawn nies jaħdmu? X'jagħmlu eżatt? Tajjeb, bħala Gallery and Site Officer, responsabbli mill-ġurnata tax-xogħol minn xħin niftħu sa xħin nagħlqu għall-viżitaturi. Ix-xogħol tagħna huwa varju u nieħdu ħsieb l-andament ta' matul il-ġurnata. Mill-biljetti ta' dħul niggwidaw lin-nies kif ukoll nieħdu ħsieb il-manteniment inġenerali tal-post. Però barra minn hekk fiċ-ċentru tal-viżitaturi hawnhekk għandna oġġetti misjubin f'dawn is-siti li imbagħad għandna l-kuratriċi li hija aktar intiża fuq dan is-suġġett. Jekk tridu, nista' nlaqgħakom magħha u tkun tista' ttikom aktar informazzjoni hi. Hemm ħafna aspetti relatati ma' xogħol ta' kuratur, iżda forsi wieħed mill-iktar importanti, forsi anki impenjattivi, huwa li meta tkun qed jiġi ppjanat mużew jew anke forsi wirja, xogħol kuratur huwa li jfassal it-temi u l-messaġġ li jkun irid iwassal lill-viżitatur. U dan isir permezz ta' ħafna studju u riċerka li finalment iwassal lill-kuratur sabiex jagħżel dawk l-oġġetti li se jiġu eżebiti u anki l-informazzjoni li se tiġi ppreżentata. Iżda Ix-xogħol ta' kuratur ma jiqafx hekk kif jiftaħ il-mużew, iżda xogħli huwa li nutilizza l-aħjar mezzi disponibbli biex kemm jista' jkun inżommu l-esperjenza tal-viżitatur ħajja u kemm jista' jkun interessanti. Prattikament tim sħiħ ta' nies li jaħdmu f'oqsma differenti f'Heritage Malta li flimkien naħdmu għall-istess għan u issa nixtieq li tiġu miegħi ħalli nlaqgħakom magħhom. Tajjeb kieku. Bonġu Katja. Bonġu. Katja hija l-perit. X'inti tagħmel illum Katja? Palissa qed nieħu xi isien tal-walkway biex meta mmur l-uffiċċju nkun nista' npenġi l-pjanta. Tajjeb. Ma ngħid jien x'inhu xogħla perit fit-tempji. Mistoqsija interessanti ħafna. Aħna l-uffiċċju qegħdin minn periti in total fejn niddiżinjaw affarijiet diversi. Il-walkway hija wieħed minnhom. Issa, għal xiex għamilna dil-walkway? Eżempju wieħed huwa biex il-pubbliku ikun iktar faċli jmur ġo t-tempju. Raġuni oħra hija biex nikkontrollaw fejn imorru n-nies ġo t-tempju. Għal xiex irridu nikkontrollaw fejn imorru n-nies ġo t-tempju? Biex l-iktar ħaġa importanti hija ma nagħmlux ħsara lit-tempju. Grazzi Katia, issa ħa nħalluk tkompli b'xogħlok. Grazzi. Bonġu Marija Elena. Bonġu Difni. Dawn il-vib tagħna jixtiequ jkunu jafu x'tip ta' xogħlijiet differenti nagħmlu f'Heritage Malta. Ix-xogħol jinvolvi eh, monitoraġġ ta' xogħlijiet waqt li nkunu għaddejjin bil-proġetti tagħna biex niżguraw illi dawn ix-xogħlijiet ma jagħmlux ħsara fil-fdalijiet fis-siti tagħna. Jinvolvi wkoll xogħol ta' riċerka li jibda minn skavi arkeoloġiċi, riċerka wkoll fil-libreriji u fl-arkivji tagħna, riċerka wkoll fl-oġġetti li jkunu nstabu minn das-siti li jkunu maħżuna fil-kollezzjonijiet tagħna. Dan kollu flimkien mad-dokumentazzjoni tas-siti. B'din l-informazzjoni kollha li niġbru minn dawn l-affarijiet kollha mbagħad inkunu nistgħu noħolqu l-istorja li rridu nwasslu lill-viżitaturi ta' X'naħsbu li kien għaddej, x'kien qed jiġri, kif kienu qegħdin jintużaw dawn is-siti fil-passat. U b'hekk, b'din l-informazzjoni, nippruvaw li lil dawn il-komunitajiet li huma tant lil hinn minna fiż-żmien, b'xi mod inqarrbuhom lejn in-nies tal-lum. Dawn huma r-restawraturi tagħna, Frank u Francesco, iżda ħa nħalli f'idejhom biex jispjegaw dwar xogħolhom.

li nippruvaw kemm jista' jkun intawlulhom ħajjithom. L-għodwa tajba, ara, wasaltu. Xogħol tiegħi bħala kuratur anzjan huwa varju ħafna. Forsi l-aktar wieħed varju fost il-kuraturi kollha ta', ta Heritage Malta. Xogħli pratikament eh, jinvolvi dawk l-affarijiet li huma maħluqin minn natura. Eh, kuratur tal-Mużew tal-Istorja Naturali ġewwa l-Imdina u l-Mużew ta' Ardalam. Barra minn hekk naħdem ukoll ħafna fil-qrib ma' kuraturi oħrajn fejn niprovdu informazzjoni rigward l-ambjent naturali fis-siti ta' Heritage Malta, noħolqu wkoll eh, nature trails bħalma għamilna ħaġar qim, bħalma qed nagħmlu f'siti oħrajn, u barra minn hekk ukoll nofru ehm, ehm, servizz billi nieħdu ħsieb il-kollezzjoni nazzjonali tal-istorja naturali. Dan huwa l-ħanut tal-mużew u llum tassew b'xortikom tajba għax hawn il-kollegi tiegħi li s-soltu jkunu l-head office imma llum qegħdin hawnhekk u ħa jgħidulkom xi ħaġa żgħira dwar ix-xogħol tagħhom. Imxu miegħi. Jiena nieħu ħsieb il-Dipartiment tal-Komunikazzjoni u l-Marketing. Bażikament aħna l-vuċi ta' Heritage Malta u ngħidu lill-pubbliku dak kollu li għaddej ġewwa Heritage Malta, kemm attivitajiet kif ukoll xogħlijiet li għaddejjin ġol-Aġenzija. Barra minn hekk ukoll nieħdu ħsieb affarijiet bħal ħwienet, servizzi oħra li tagħmel Heritage Malta u kirjiet ta' postijiet għal attivitajiet privati u affarijiet oħra ta' Heritage Malta. Jien nieħu ħsieb il-pubblikazzjonijiet ta' Heritage Malta U allura naħdem mill-qrib ma' ħafna nies oħra, kemm dawk li huma kittieba, il-fotografi, illustraturi, kif ukoll dawk li jaħdmu fl-istampar. Ovvjament naħdem mill-qrib ukoll man-nies tal-marketing kif ukoll dawk li jaħdmu fil-ħwienet tagħna. Jiena responsabbli mill-Finance u l-Accounting Department ġewwa l-Aġenzija, li hu magħmul minn sittax-il persuna. Fost ix-xogħlijiet ta' dan id-dipartiment hemm il-ġbir u l-iċċekkjar tal-flus kollha mis-siti u l-mużewijiet. Nieħdu ħsieb il-pagi tal-ħaddiema li jiswew ħafna flus. Naħdmu id f'id ma' sezzjonijiet oħra bħall-operat f'dak li huma l-gift shops. Kif ukoll is-sezzjoni tal-procurement tiċċekkja x-xogħol li jkun sar biex b'hekk ikunu jistgħu jitħallsu l-kontijiet. Fi kliem ieħor, ħafna mix-xogħlijiet tagħna huma simili ta' xogħlijiet oħra li jsiru f'accounting departments ġo kumpannija oħra. Mhux sew deh. Mhux ħażin. Forsi tispjegalna xi ħaġa żgħira dwar ix-xogħol tiegħek? Ix-xogħol tiegħi huwa immexxi d-dipartiment tal-exhibitions u d-design. Xogħolna huwa illi eh, ninterpretaw l-oġġetti u t-tekst li u bl-istejjer u l-messaġġi li rridu inwasslu għall-viżitaturi. Naturalment, ix-xogħol jikkonsisti f'żewġ affarijiet. F'dak li għandu x'jaqsam ma' interpretazzjoni, irridu nippreparaw l-interpretazzjoni bi grafika u tratti li jwasslu l-messaġġ ċar ħalli min mhux qed jifhem biżżejjed b'dak li qed il-messaġġi li qed inwasslu biż-żewġ lingwi kemm Malti u Ingliż ikun jista' iktar ikun ċar u jinteressa lil kulħadd, kemm dawk li jinteresshom is-suġġett u dawk li jinteresshom inqas. Min-naħa ta' oġġetti mbagħad irridu niddisenjaw kif jiġu displayed b'mod illi number one ma jiġrilhomx ħsara, allura naturalment hekk inkunu f'diskussjoniet mal-conservators u l-kuraturi, u anke illi nagħmluhom interessanti. Rridu nammettu li mhux kull oġġett illi rridu niddisplayaw huwa viżwalment sabiħ. U aħna xogħolna huwa li nagħmluh interessanti biżżejjed biex jiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd. Grazzi ħafna Pierre. Issa imxu miegħi għax naħseb li hawn xi ħadd ieħor hawnhekk. Bonġu Keith. Bonġu Def. Eh, illum qegħdin hawnhekk ma' dal-bib tagħna, forsi tgħidilna xi ħaġa dwar ix-xogħol tiegħek? Bħalissa llum hija tnissettja n-netwerk tal-ġgantijiet, nissettja wireless network għall-viżitatur kif ukoll qed nara x'għandna bħala devices imqabbdin fuq l-istess network biex kemm jista' jkun in-network nagħmluh effiċjenti kemm hu possibbli. Bħala x'nagħmel bħala xogħol? Basically dak kollu li jinvolvi IT fil-qasam tal-Heritage Malta għandek l-iktar ħaġa importanti tagħna hija s-sistema tat-ticketing li qiegħda installata fis-sit u l-mużewijiet kollha li minnha jidħlu n-nies u ndaħħlu r-revenue għall-kumpanija. Għandek it-turnstiles li hija kkonnektjata mal-istess sistema tat-ticketing fejn il-biljett jiġi skennjat fit-turnstile u l-viżitatur ikun jista' jidħol. Għandek kif ukoll is-sistemi ta' CCTVs, alarms, VOIP telefoni, basically dak kollu li għandu x'jaqsam m'IT u tista' tgħid anke electronics jaqa' taħt id-dipartiment tiegħi. Aħna qegħdin dipatiment ta' ħamsa minn nies fejn ikoll għandna r-rwoli tagħna, kemm jista' jkun qatt ma nkun waħidna fix-xogħol li jkollna, ninqasmu kif sippost u nagħmlu dak kollu li jkun hemm bżonn. Qabel immorru fl-uffiċċju, trid tiġi miegħi fil-kamra tal-attivitajiet. Il-biċċa l-kbira tax-xogħol tiegħi jiffoka fuq li nipprepara programm tematiku għall-istudenti tal-iskola. Bħala programm tematiku nirreferu li l-programm tagħna jkollu attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-kurrikulum kif ukoll mas-siti u l-mużewijiet li jieħu ħsieb Heritage Malta. Bħalissa qed nippreparaw għas-sena skolastika li jmiss, il-biċċa l-kbira tax-xogħol tiegħi jiffoka fuq li nipprepara l-programm edukattiv tematiku li jfisser li kull attività li toffri Heritage Malta waqt is-sena skolastika jkun relatat mal-kurrikulum biex b'hekk meta l-għalliema ġġib it-tfal tagħha fis-siti tagħna, dak li t-tfal jitgħallmu magħna jkun isaħħaħ dak li jkunu tgħallmu fil-klassi. Nippreparaw ukoll, apparti għall-udjenza tat-tfal tal-iskola, ukoll attivitajiet għal udjenzi varji oħra ta' Heritage Malta. Apparti minn hekk, aħna wkoll nieħdu ħsieb li nippreparaw riżorsi, Kemm għall-udjenzi kbar u kif ukoll għall-udjenzi iktar żgħar. Bonġu, kont qiegħed nistennikom. Ix-xogħol tiegħi hawnhekk bħala executive huwa li nikkonċentra fuq il-bżonnijiet tal-viżitatur. Naturalment, eh, Heritage Malta għandha numru ta' executives, jien huwa l-executive responsabbli mis-siti kollha ta' Għawdex. Ix-xogħol tal-executive huwa li jikkordina Ix-xogħol li għamlu l-GSOs u s-Senior Clerks dak li aħna ngħidulu front of house, meta jiġi l-viżitatur jilqgħuh u jispjegawlu, u fl-istess ħin jikkoordina li jara li l-viżitatur jieħu dak li verament ikun jixtieq jieħu mis-siti tagħna. Jiġifieri huwa xogħol fejn wieħed irid jikkoordina ix-xogħol kemm tal-ħaddiema tagħna u fl-istess ħin tal-viżitatur biex l-affarijiet jimxu kemm jista' jkun mingħajr skossi. Minn kif spjegalna l-kuratur, hawnhekk isir dak kollu meħtieġ biex il-mużewijiet nazzjonali joperaw bl-aħjar mod possibbli, minn konservazzjoni t'oġġetti sa programmi edukattivi, pubblikazzjonijiet, marketing, finanzi, diżinn, xogħol ta' njam u ħadid, u ħafna affarijiet oħra. Issa għanħabba ta' għana naxaw għawnek. Jena xjentist naħdem fil-kamp kulturali fejn applikaw it-teknoloġija xjentifika għall-analiżi ta' oġġetti antiki iżda dan kif nagħmluh. Jekk pereżempju bniedem fi triq isib biċċa njama bajda mal-art, din għalih tista' tfisser li hija sempliċiment miżwugħa bajda. Iżda għalina fil-kamp kulturali nafu illi, anke kif nagħmlu fi djarna, iż-żebgħa tista' tapplika fuq żebgħa oħra. Allura fil-laboratorju aħna meta nieħdu kampjuni, bħalma inti qisek għandek kejk taċ-ċikkulata u ma tafx x'hemm taħtu, meta taqtgħu, taf tara ħafna kuluri differenti. Allura l-mod ta' kif aħna nanalizzaw iż-żebgħa hija illi permezz tal-mikroskopija naraw dan il-livelli diversi, fejn bl-analiżi li nagħmlu tista' tfisser illi għandna applikazzjoni ta' żebgħa li tmur lura għal anke pereżempju 200, 400 sena. U minn din l-informazzjoni nistgħu nitgħallmu iktar dwar l-oġġett u dak il-materjal. Ejja nurikom. Dan ta' quddiemi huwa kampjun ta' żebgħa. Jekk nirrelatawh mal-kejk li għadna kemm tkellimna fuqu, l-kejk jidher kannella minn fuq bħalma jidher il-ħajt li aħna ħadna l-kampjun minnu. Iżda bħalma meta naqtgħu il-kejk aħna naraw il-kuluri ta' taħt, hawnhekk qegħdin naraw illi taħt il-kannella li jidher fuq il-ħajt jeżistu livelli oħra ta' żebgħa. Iktar ma tmur 'l isfel, iktar huwa antik il-materjal. u jiena b'dan qed nanalizza l-żebgħa kollha sabiex inkunu nistgħu naraw id-data tal-applikazzjoni ta' din iż-żebgħa. Għaddu, poġġu, poġġu. Kif rajtu, sabiex taħdem fis-settur, m'hemmx għalfejn bilfors tistudja history jew tkun arkeologu, iżda tista' tistudja suġġetti oħra. bħal Maths, Physics, għall-Inġinerija jew inkella Economics u Accounts li taħdem fil-finanzi jew IT u anke Lingwi ovvjament. Dan kollu dawn is-suġġetti jistgħu jwassluk ukoll biex tagħmel karriera fis-settur. Ir-rwol tiegħi bħala CEO huwa li nikkoordina dawn id-dixxiplini kollha sabiex naħdmu biex nilħqu l-objectives u l-għanijiet tagħna. Biex tkun parti minn dan il-qasam, m'hemmx għalfejn toqgħod tistudja l-istorja jew l-arkeoloġija. Agħżel suġġett favorit tiegħek, studja lilu u xorta jista' jkollok parti minn dan il-qasam.